Enklask Splann! E Breizh emañ un amoniak ilac'hañ didrouz un abadenn kinnigetaoc'h gant Radio Breizh ha Splann!
E miz Ewen daou vil un warn-ugent e oa bet embannet o enklask kentañ gant Splann diwar-benn ar gaz amoniak produet gant al labourerezh douar e Breizh. Kar pemzek ha perugen dregont deus an amoniak a sav diwar al labour-douar. Lodenn gentañ an enklask Skrivet gant Caroline Trouillet a lakae war-wel efezoù an amoniak war yec'hed ar Vretoned. Diskwel a ra penaos e Breizh ar vro lec'h ma vez dilaosket ar muiañ a amoniak bar Frañs. Deus ar magerezioù lonet hor sol, ez-douar ma peus c'hoant, eta ar gase dreist-holl. Ha gantañ vez krouet partikulennoù moan, rannigoù munut e-barzh an aer. Kabluzin deus klevezioù ar skevent, ar galon ha deus skrignoù bev. Met pet a dud a varv abalamour d'an amoniak e Breizh hag er Frañs bep plat. Evit goût hiroc'h war an afer-se on bet oc'h ober goulennoù deus aotroù Splann Un deus kazetennerien ar media enlinenn ne vo ket roet he anv dec'h, vel war he doa selaouerien ha selaouerezed kêr e kizidik hardi sujet an amoniak. Fe, deuet gantañ penn, aotrou Splann, displegit resis oc'h demp petre an amoniak 'ta. Ya, vel-just, enach-tri eo anv kimiek ar volekulenn, uh, goudourit sur war, mes ouzhpenn ur spoz uh, skiantel zo deus an amoniak. Moc'h o vont da gompren diouzhtu. En o c'horf a zo anezhañ, da skouer, ha servijout a ra da gempoueziñ peaj ar gwad. Mont a ra en-dro e stumm ur gaz ya met erfin e nebeut-tre e vez sañset kavet er stumm-se e, e gwirionez. Dont a ra diwar uh, zivankadennoù ha loened. Skuizit ac'hanomp o tro de- diwar petra Ma, diwar hor c'horf petamant o staot, m'ho peus c'hoant. Met eh, abaoe ur c'hantved vat ez zo deus an amoniak ur produ industriel ivez. Ya, evit produiñ Thames da skouer. Aze ivez.
E mil nav c'hant nav e oa bet krouet an donenn amoniak kentañ a-benn aozañ danvez tarzh, e kentañ, bombezennoù, bet war un dro a-benn industrielaat ivez al labour-douar. Un Thames pinvidik eo evit ar gounid boued ha peadra da broduiñ kalz a voued. betek re memes. Ur c'hantved diwezhatoc'h e vez gwerzhet kant tregont milion a donennoù azot er bed e stumm temz. Kant tregont milion gwech muioc'h. Skuliet war parkeier e skarzhont amoniak en aer neuze, evel pa vez skuliet hañvouez, pezh a vez gwelet ingal 'ba Breizh. Ha selaouit mat eo pezh mont vont da lâret diouzhtu. Diwar an amoniak e vez elfennoù moan, partikulennoù moan ma karit, ken moan hag e c'hellent tremen dre ar skevent d'ar gwad. Hag an dra-se zo dañjerus evit yec'hed an dud. Eh, lakaet eo an elfennoù munut da vezañ penn-kaoz da var o kaji hanter-kant mil a dud, re abred er Frañs, hervez Yec'hed Publik Frañs. Dres.
hag ur sammad bras a arc'hant e koust ar gudenn-mañ me lâr-dac'h. Hervez ar Sened e vefe koustet kant mil miliard a euroioù e daou vil pemzek. Fin, kazi sur eo ar sifroù-mañ dindan ar wirionez. Mais nebeut a studioù zo bet embannet war efezoù marvel an amoniak. Ur studi amerikan a oa bet embannet an dek a viz Mae Ar bloaz-paset, e-barzh Aktoù Akademiezh Vroadel ar Skiantoù er Stadoù-Unanet, tro 'peus bet da, da lenn ar studiadenn-se ziwar. Ah, Ya avat.
Pevarzek enklasker a lec'h ennañ e-barzh studiadenn. Penaos e vefe al labour-douar a-greñv kaoz da varv kazi ugent mil a dud dre vloaz ba Stadoù-Unanet. Soñjit. Nav ha tri-ugent dre gant anezhe o vezañ eh, diwar an amoniak, just a-walc'h. Setu an enklask-mañ an hini gentañ o lakaat war gont ar produiñ ha debriñ boued a-fet e vefe lazhet tud diwar saotradur an aer.
Mais euh, gortoet un tamm euh, c'hwi zo ba Breizh, meus aon, pell mat deus ar Stadoù-Unanet, petez zo kaoz peus euh, lakaet o fri gant splann barzh afer an, an amoniak. Eh, gav din ne vit ket plijiñ er pezh mont vont da lart oc'h pe. Perak 'ta 'ba Breizh ? Peogwir emañ Breizh e penn uhelañ e Bro-C'hall evit pezh a sell da saotradur anezhañ. Ha da kement-se ?
Kentañ bro e stad o leuskel an amoniak. Ha penaos 'peus dizoloet an dra-se ? N'eo ket ganimp, n'eo ket splann eo bet diskoachet se penn-kentañ. Dibaoe seizh vloaz e vez evezhiet ar saotradur-se gant loarelloù europat, satelitoù europat, mankait. Hag eo e miz Meurzh ha miz Ebrel, da lâret eo tamm pe damm ar mare-mañ, pa vez skuilhet hañvouez ha temz e vez ar vro, Bro-Vreizh, erru tout war ar gartenn. Koulskoude n'eo nemet c'hwec'h dregont deus an douaroù-labour talvoudus, ba Bro-C'hall a zo ba Breizh, benn ar fin. Eh ya, kazi, tri-ugent dregont eus ar chatal hag ar produiñ mor 'ba Frañs ivez. Da lâret eo e vez stank-tre al loened 'ba Breizh. Ar c'hamandalc'h. Hogen hervez an INRAE e vi pemzek ha tri-ugent dregont deus ar skuliañ amoniak diwar an desevel loened.
Enklask Splann! E Breizh emañ un amoniak ilac'hañ didrouz, un abadenn kinnigetour gant Radio Breizh ha Splann!
Setu ar pezh a vez lâret gant Jean-François Deleum, doktor war ar meud de Cineres, ezel deus dour ha stêrioù Breizh. N'eus tamm douetañ serbet ken àr an dachent kiantel. Diàr an amoniak da gentañ e vez elfennoù moan Ar PM daou peuch pemp o-unan ivoud kozh ma zo marvet kalz a dud re abred ha ne ket kement get klañvoudoù all an Aen èl get klañvoudoù ar galon hag ar droaioù.
Gwir eo zo roet ar medisin-se en un danevell gant an Institut Alaman brudet-tre Max Planck embannet ma meuzanj mat tro-war-dro miz Meurzh daou vil naontek. Gant ar saotradur, gant saotradur an aer graet abalamour da elfennoù moan e vefe kleñvezoù ar galon hag ar gwazhied, kleñvezoù al lann ivez ha krign-bev goudrit. An daou gozh pennañ a varv 'ba Frañs, memes tra, ha diwarne Seizh mil ha tri-ugent a dud o vervel re abred 'ba Frañs. Rankout a reer merzout e arc'hem memes tra naontek mil den ouzhpenn evit pezh a vez prizet gant Santé publique France 'ba daou vil c'hwezek ha sed aze ar gudenn ne ouier ket e gwirionez neuze pet a dud a varv diwar an amoniak 'ba Frañs. Nann, ha bezañ zo un digweall a ziskouell penaos e fejo an amoniak un dra ha ne vez ket komzet anezhañ e Breizh. Kenkent ha daou vil c'hwec'h e oa bet savet un danevell diwar-benn an amoniak gant Jean-François Picot, mouezh-aotreet dour ha stêrioù Breizh. Niveret en deus sifroù ar Citepa Kreizenn etremicherel teknik da studiañ saotradur an aer ha diskoall a ra e produoù e Breizh Nantek-Dregan deus dileuzkadurioù ar gaz NH3 er stad c'hall. Ha koulskoude n'eus ket ar rannvro nag ar servijoù yec'hed soursiet eus se. Gwiri, gwiri. Ar greiz-bloaz diwezhatoc'h en-dro oa bet skrivet gant Jean-François Deleume Skrivet gantañ da renerez rannvro an endro hag al lojeri 'ba Breizh, da lâret eo an dre all, ha digor int mat ho divskouarn. Diskouez 'ra penaos eo Breizh ar rannvro nemeti 'ba Frañs saotret donet gant an amoniak. Askeudenniñ a rae e gaoz gant fotoioù al loarell Iași, ar satelit Iași neuze, o tiskouez e oa ru-tan ar vro. Rutan, da lâret al liv a ziskouel brasañ kementajoù amoniak yeah, 'barzh an aer. Zenier, Zenier.
Ha stag ouzh al lizher zo deus ur studi gant Penn-ospital skol-veur Raon, assurentez sokial ha labour-douar zoken, o tiskouez e vez kleñvejoù alaniñ an desaverien sot laezh 'ba Breizh Abalamour d'an danvez saotre implijet el labour-douar, hervez Jean-François Delhomme bepred, zo diskouez muioc'h a verr alan 'ba Bro-Leon, lec'h emañ ar gwashañ saotradur gant an amoniak. Ah, skuizhit a ran las-ma e galleg, ma karit. Ha war kartennoù arzelva Breizh e vez gwelet penaos e vez muioc'h a dud o vervel gant krign bev ar bronkez hag ar skevent er vro-se ivez. etre daou vil pemp ha daou vil seitek. Aet da gled bremañ Marie-Pascale Deleume, ijinourez war al labour-douar hag ezelez deus Dour ha Stêrioù Breizh. Da heul ur lizher e oe bet pellgomzet dimp gant servijoù ur prefeti Ursulver. Hi c'houlenn ganimp daoust hag men ho peus bet ur chifroù-mañ nevez tamm striver-butz a-benn ur stad da glask gouiet pelloc'h arabat komz ag ar sujed-mañ. Enklask Splann e Breizh ima un amoniak ilac'hain didrouz un abadenn kinnigetoc'h ger Radio Breizh ha Splann.
Aotrou Splann, peseurt ensavadurioù a zo da soursial deus kalite an aer e Breizh ?
N'eus ket bern. Gant ministrerezh an treuzkemm ekologel hag ar c'hengred oa bet fiziet diwall kalite an aer e kevredigezhioù er Breizh, 'ba Breizh. Pezh zo ne oa ket an amoniak e-kreiz he labour dezhi. Nevez-tre e vefe bet taolet e viz deus an amoniak ganti memes. E miz Kerzu daou vil ugent e oa bet staliet ur mekanik muzuliañ an amoniak 'ba Merleeg, e Naonjon-Arvor. Un eil zo bet staliet e daou vil un warn-ugent sañset, a-ziwr war vor reoù all o vot staliet a-benn nebeut-tre ivez. Piv oar ma n'eo ket un tamm a-drugarez d'an enklask embannet gant Splann ha warlene ha gant c'hwi Radio Breizh evel-just. Sur, met memes tra zo tud c'hoazh ba'r vro a zo aesa stankañ kement a-rokadenn evit pezh sell an amoniak. Sur oa abalamour ma lak ma ma c'halogn digas disfi war ar mod 'vez savet loened er vro. Ya, ya 'vat met komzet vo deus an traoù-se un tamm diwezhatoc'h ha marc'hamata kalzik a draoù a chom c'hoazh da displegañ da gentañ penn hag a-raok mont da gaozeal diàr-benn al liamm etre politikourien hag industrialourien ar vro hag an amoniak ne plehon em gavet dija staliet zo bet mekanikou de evesat an amoniak en aer bar vro ah ya ha memes ma n'eo ket war c'hoazh an dra amañ zo graet ur gammed war-raok met lardac'h soñjit-teñ Betek-hen ne oa ket bet roet yalc'had ebet d'ar gevredigezh evit en ober. Mann ebet nemet abalamour n'eo ket lakaet ar gaz-mañ da vezañ danvez saotrañ da ziwall an aer er Frañs. Er c'hontrol d'an oksidoù azot, d'an ozon pe c'hoazh d'ar metaloù ponner. Mes kerkent e daou vil daou e oa bet an amoniak dindan evezh er Breizh e Bro Lambal. E-lec'h emañ ar stanker chatal en departamant, departamant Aojan-Arvor. Betek aes gwech muioc'h a amoniak oa bet muzuliet ac'ha evit e pizh oa bet muzuliet ba koste Bro-Raon. Setu emañ an dachenn e-mesk ar wasatout kumun Maroue. Eh, hervez feurioù ur studi saet en izelvroioù e-pad pemp bloaz gav din e fin bloavezioù dek ha pevar-ugent. Miz Goude ar studi-se netra ken 'pad seitek vloaz. Netra ken ha da lâret eo etre daou vil tri ha daou vil naontek ne vo ket muzuliet ken an amoniak war-maez gant Aer Breizh. Un afer arc'hant, Kaizur. Selaouomp displegadenn Gael Lefeuvre, rener Aer Breizh. Ne chiaran evit-se tri ugent mil euro eta un dielfenner amoniak nevez ma ne vije hag ur yalc'hadoù hirok a c'houlzadoù evesaat n'hellerche arc'hantaén seurt dafar hon-unan. Bras-divent ur labour evit ur gevredidjer, met daoust da se an hini boran e Frañs gant ur budjet blez ur milion pemp kant mil euro. An dra zo souezhus oac'h, Aotrou Splann, penaos displegañ 'vefe ken nebeut arc'hant gant Aer Breizh, penaos 'vez arc'hant he labour ganti? Gant un taos.
Un taos, une taxe e galleg. Un taos neuze diwar an industriezh e arc'hanted ar gevredigezh. An taos hollek war al labour saotrus, setu an anv. Hogen zo kalz nebeutoc'h a uzinoù e Breizh evit a venajo. Ha padal, e diwar al labour-douar e vez just war ar muiañ a amoniak. Met ne vez ket peiet an toz-mañ gant an tiez-feurm na gant uzinoù an agroboued. Ur mod all n'eus er Breizh da briziañ ar produadur amoniak, daoust dezhi nompas bet bet e venveg muzuliañ rok daou vil naontek. Mhm. Disklêriañ rein da skouer e kresked an amoniak a dri dregont etre daou vil eizh ha daou vil c'hwezek. Ya, ya, ya, ya, mais c'est darnel e ar roadennoù-se memes tra. Re igel er sifromañ, rak eh, derc'hel a reont kont deus a pezh e vez disklêriet en gwirionez gant an desaverien lonet ha gant industriezhioù klaset evit diwall an endro, pezh a vez renablet dindan renabl ICPE e, galleg. N'eus ket met ar, menajoù o tremen ur certain livi hag a rank disklêriañ pegement a amoniak a skarzhont a-zi adalek dek tonenn ar re vrasañ neuze. En tu all da daou ugent mil plas evit ar yer, donville evit ar moc'h, ha seizh kant hanter-kant evit ar gwizi. Uhelet eo bet al liveoù evel-just gant lobbying ar FNSEA peogwir ma 'm eus soñj mat e oa e daou vil trizek e oa kozh kentoc'h deus pevar c'hant hanter-kant a voc'h met ken. Da lâret eo pider gwech nebeutoc'h. Ya, ho pez kresket eus live ar menajoù. Koulskoude, evit ma vo ar resisañ posupl o renabloù gant Air Breizh, gouveet vez penaos vefe ret ma vefe graet an disklêriadennoù adalek an donenn gentañ. Ya. Uh, hanta evit ar saout, peus komzet deus ment ar stalioù sevel saout? An ade, N'eus mann bet da lâret kudenn ebet. Fin. Hervez reolennoù evezhiañ al labour-douar n'eo ket ma soñj din-me. Selaouit. Ne rank ket an disaverien saout, disklêriañ pegement a amoniak e vez produet gante. Ha bras an toell-beñ. Peger eo diaes-mat lakaat saout da beuriñ pa vez daou c'hant pe tamant pevar c'hant anezhe. Pelloc'h e chom ar saout er c'haiata. Ha just war, hervez kambr labour-douar Breizh, e vefe bet Daou warn-ugent dre gant a amoniak skarzhet e-keit ma vezont er c'hav evel-just a-walc'h. Se a oa bet muzulet ba daou vil c'hwezek. Ha ba peseurt digouezioù all e vez produet amoniak Ar saout e kreier eo an eil abeg war-lerc'h ar skuliañ hañvouez ha da-heul ma changement emañ desevel moc'h ha yer. met n'eus ket lezennoù reolennoù aotrou Splann da sturiañ ar produiñ amoniak e Bro-C'hall. Geo, geo, geo.
Dre Europa a-bezh e oa bet lakaet er red ul lien, ur sturiadur gant an unaniezh e daou vil c'hwezek ivez. Ha drezi e ranke ar Stad, Stad C'hall, Ober evit ma vo bihanet an amoniak skarzhet ba'n aer ha trizek dregont a-benn daou vil tregont. Pezh zo e kreske d'an amoniak ha c'hwec'h tost de seizh dregont memes etre daou vil pemp ha daou vil c'hwezek. Ret e vo start mel ar dor. Hag e miz Mai daou vil ugent oa bet graet ur poent kentañ gant unan yezh Europa ha sklaer an traoù, vel m'emañ ha ne vo ket dalc'het he gouest gant stad ral hag abaoe daou vil c'hwec'h e stabil tri ar skarzhañ NH3 er stad etre daou vil c'hwezek ha daou vil naontek e tiskenn un tamm tro-dro tri draegan gav din hepken. Pezh n'eo ket kalz. Emmanuel Laven-Philippe Majerus ha Nicolas Treich deus roet o soñj war an dra-se. Barzh ur pennad embannet e miz Du daou-vil-ugent e kelaouenn Skol Ekonomiezh Tolosa. Ha n'eo ket da gaoz zo re nebeut a enklaskoù akademek e c'heller lâret zo div wer a ever politikel. El zo bremañ Gant an diouer a ouiziegezh skiantel e ranke he bout labouret ha n'eche chom hep ober netra a-gozh da ziwall just war. Enklasker splann e Breizh emañ un amoniak ilac'hañ didrouz

Met lâret din 'ta, aotrou Splann, n'eo ket nec'het al labourerien-douar evit o yec'hed gant an amoniak Un tamm.
Ma emskiant eo bet al labour-douar deus an dalc'h evit ar yec'hed. Ar re gentañ paket gant an amoniak eo an disaverien anat eo. Hervez an indrae zo bet diskouezet liammoù etre saotradur an aer ha kleñvezoù ar skevent gant al labourerien. An darn vrasañ deus kleñvedoù alanniñ diwar ar vicher zo reoù evel bronkit petamant berralan just war. E daou vil pemzek oa bet lañset ar raktres Er disaveraén gant kambr labour Douar Breizh. En ur studi a zo lakaet war wel penaos en em gav an desaverien skoet mat gant an amoniak, ar boultren hag ar produioù kimiek en un daou-ugent a staloù yer pe mor. E labourioù, evel soignal aloned, e vez tapet en tu all d'al liveoù uhelañ aotret zoken ha fallait an alaniñ war un dro. Setu diwar-se e oa bet kaset ur blaketenn displeget d'an holl zisaverien er rannvro. Kinniget zo ur stummadur dezhe hag abaoe kreiz gavdin bloavezh daou vil triwec'h zo un nebeud videoioù enlinenn evit displegañ tout an aferioù-se. Kugre hag un norm zo bet ijinet gant an ANSES e daou vil triwec'h ivez just-war da wareziñ al labourerien lakaet zo bet gant Ajañs vroadel surentez yec'hedel ar boued, an endro hag al labour ul live a elfennoù moan a c'helled analiñ hep gwell klañv. Pemp kant mikrogramm ar metrad kub evit ar riskloù ingal. Ha pezh zo, ne oa ket ul live ret da heuliañ. Kement a ray da c'hoût, mann ebet. Ha ne vez ket dalc'het nemet an efejoù war an alani dre n'eo ket bet studiet ar riskl ar grign-bev diwar an amoniak dre alani evit an dud hag al loened. Setu pezh a vije lâret gant an ANSES. Setu n'en em glev ket an holl skiantourien war an Normand, sur war, da skouer, Pemp gwech nebeutoc'h a redi zo enni evit meur a stadoù ba kostez Stadoù amerikan. Ha distroomp da Lambal bremañ evit keñveriañ. Pa oa ar muzulioù kentañ ba Lambal, graet gant Air Breizh, oa bet kemeret ar referañs Korn mikrogramm tri metrad kub. Ur referañs lakaet e unnek ha pevar-ugent gant ajañs diwall an endro 'ba Stadoù Unanet. Mais graet vez, graet zo bet traoù a-benn digreskiñ ar produiñ amoniak o trouz-splann Ya, memes tra. A-benn bihanaat ar skarzhañ NH3 a galfennoù oa bet saet ur stur-levr, kiz ma vez lâret, war olive broadel, ha war an doareoù mat e labour-douar. Gant an ADEM e oa bet skrivet an arc'he daou vil unnek gav din. Setu e-touez an traoù a oa bet skrivet reizhañ ar magalaned, ingaliñ ar merañ teil hag anvez, gouloiñ ar fozhiadoù anvez, hiraat an amzer ma vez al laned o peuriñ, ha kement-so.
Gortoet un tamm, vez ket aliet d'ar saverien laned mont war ar yaout? Hmm.
Nann, siwazh. Hag uhel, uhel-mat e vefe ar bazenn-se pa vez pemzek ha pevar-ugent dregont eus ar mor 'ba Frañs e-barzh savadurioù ordin war kloadennoù diblouz. Setu gwell ha tra d'ober 'ta, bihanaat ar chatal, evel-just. Met n'eo ket tre-tre an ene ne vez kemeret 'ba Breizh. Hañta met n'eus muzul ebet da rediañ
Ma, d'an un ha tregont a viz Meurzh daou vil un warn-ugent e oa bet embannet gant ministrerezh al labour-douar hag ar boued ur steuñv d'ober hep an ostilhoù-skuilhoù saotrusañ a-benn daou vil pevar-ugent. Setu daou vloaz dale a oa gant ar steuñv-se dija. Tri abeg pennañ d'an dale-mañ e-mesk traoù all evel-just. Hervez enklaskerien Taolos c'han da lador diouzhtu dilañs a rofe muzulioù redius da saverien c'hall da-geñver o amezeien, da lâret eo ur riskl direizh e vefe evit an desaverien baour met bout zo ivez abegoù Pouez politikel bet al labour-douar, da skouer. Met ur model da zigreskiñ an dileuskkadurioù amoniak a vefe lakaat un taos e plas a rankfe bezañ paeet gant ar broduerien Tems, Pinvik e azot. Ar c'hinnig-se oa bet oa bet graet gant an OCDE e nantek kant c'hwec'h ha pevar-ugent. Ha kinniget oa bet gant emglev ar sitoianed war an hin, ma, ma, ma peus soñj. Mes nac'het oa bet da gentañ, nac'het gant ar gouarnamant pa oa bet studiet o c'hinnigoù da-geñver al lezenn war an arc'hant en diskar-amzer daou vil ugent. Setu ar memes abegoù a gaver ur wech ouzhpenn. Setu ur riskl uhel da goll kevezusted, da goll arc'hant kwa. Evit servijoù ministrerezh al labour-douar e vefe dister ar gounid evit an endro ouzhpenn da se. Ya, fe sklaeroc'h eo dit, sklaeroc'h eo deoc'h marteze selaouerien ha selaouerezed. Lobioù industriel eus an agroboued a zo o pouezañ evit ma vefe nac'het an tos nevez-se e benefin. Ma, euh, dreist, pezh a ralon lec'h doc'h da nebeuteiz-se. Gilaouen ma. Rener kabinet ar ministr eus zo bet unan deus pennoù bras ar strollad Roulier. produerien temz ha n'eo ket n'eus forzh piv embregerezh Timag hag a brodu temz diwar azot a zo staliet justement ba Sant-Maloù ha Pontreff ivez a zo perzh er strollad roulier ha goudrit e vez saotet betek re an aer gati gant an amoniak ha koulskoude ne vez ket peiet gati an toz war an industrielajoù Saotrus. Ya, gall rom ijinañ perak n'eo ket bet lakaet e plas an taos nevez-se neuze. Eh, gwir an dra zo deus ar Frañs ar marc'had kentañ en Europa evit an temz diwar azot ivez. Dres.
Distroet ar muzul gant ar raktres lezenn Klima et Résilience, memes tra, kinniget gant ar gouarnamant, met disteret ar stumm anezhañ. Da gentañ penn e kaset a-benn daou vil pevar warn-ugent da vout lakaet e pleustr da soñj ar c'huzul-meur war an hin eo un termen a n'a ket gant ar pezh a zo gortozet da vout graet ouzh cheñchamant an hin hag ouzhpenn da se hervez an destenn asantet gant an deputeed ne vo ket lakaet an tost e pleuz nemet ma n'eo ket diskennet ar produiñ protoxid azot hag amoniak hed da ovlañ dieus renk. Ta n'eo ket prest Air Breizh da vezañ yac'hoc'h evit ar Vretoned hag ar Bretonezed neuze. Ah non, n'eo ket.
Ha lennet hon eus un tamm bilañs da c'hortoz a oa bet savet gant ar Stad da sellet d'hor efedusted ar steuñv prepa. Ar plan prepa da lâret euh, ar steuñv oa bezat da, da vihanaat ar skarzhañ danvez soutrus evit an aer, evit ar c'houlzad 2016 Un warn-ugent ma faziañ ket Just, gwelet vez ho peus oliet mat an afer gant Radio Breizh neuze. Zeni e ya neuze. Hervez an diell-mañ, eh, a zo gan- ganeomp, n'eus ket bet doujet da vat nebet nebeut nebeut deus ar muzulioù-mañ er fin. Da skouer, evit eh, pezh a sell an ober nebeutoc'h gant ostilhoù skuliañ teil saotrus. Na ne vez ket lakaet eh, ar gaoz war an dibi nebeutoc'h a gig. Padal e vez lâret splann gant ur studi embannet en aktoù akademiezh ar skiantoù e Stadoù-Unanet poenniñ debriñ nebeutoc'h a gig. Ma, erfin e kendalc'ha da vont war stankaat ar chatal bar ar vro hag ar galoujoù foran da leuskel ober.
Setu ar pezh a oaromp diwar-benn ar gaz saotrus-se er vro. Luiet ha kizidik-tre afer an amoniak er vro, e Breizh. Ma faotader goût hiroc'h war kement tra zo eo da lenn an enklask a-bezh war lec'hienn internet splann.org. Ha selaou an abadenn zo tu d'ober ivez en linenn war lec'hienn Radio Breizh. Ha model selaouit peurrest ma frapad kozh gant an aotrou Splann a vo skignet da heul. Kalzig a draoù neus te gontañ demp c'hoazh me lar dec'h dreist-holl war ar jeu politikel hag a zo war-dro d'an amoniak. Gwell o vo gantañ ne vez ket kommeret mat e kont ar gudenn-se gant ar rannvro, gant ar c'humuniezhioù kumunioù hag gant ar raktresoù sevel menaj o bras er vro. N'eus nemet un dra a zo splann, pell emaomp c'hoazh e Breizh deus un aer a galite. Trugarekaat a ran Yuna Kojan, Teunvevlegenn Grandjean, Erwan Blanchard, Erwan Uguen da vezañ zikourret da gas an abadenn-mañ ken o hentañ.
Enklask Splann! E Breizh emañ un amoniak hilac'hañ didrouz un abadenn kinnigator gant Radio Breizh ha Splann!